Ur d aɣ-iṭṭafar wawal Ad ssikiden tezyiwin Ur d aɣ-iṭṭafar wawal
Amacahu Ad tisedha Ṛebbi am usaru neɣ tiziri ur nebdu neɣ iṭij mi d-iteddu.

armi d yewwas iwala-tt sselṭan yebɣa ad tt-yaɣ ad tt-yesɛu deg uxxam-is yewwas iɛedda iceyyeɛ ɣer-s ini-as bɣiɣ ad kem-sɛuɣ d jwaǧi-w ini-as nekkini am i d tigellilt acimi tiɣdin i yi-qqaren medden Keččini d sselṭa mačči d tamtilt-ik. Ad taɣ tin n lɛali, yenna Ɛisa ala, yenna-as xas ad ɛacum tiɣdi nekkini bɣiɣ-kem. Armi mi d yewwas iɛedda ceyyeɛ-as, ad yesseqsi ma yella baba-s d yemma-s deg uxxam nekk gma-s wakka ad iruḥ ad tt-id-yexḍeb. Winna iruḥen akken i yessawel-as. Yenna-as ɛaca ma tella yemma ma ndeh akked baba-m d gma-m. Tenna-as baba iruḥ ad yerr aman i waman. Yemma truḥ ad tẓer xerq lǧan teẓri. Gma iruḥ ad nɣa tenɣen. Nes ma d nekkini qig lḥiḍ d wayeḍ. Yuɣal winna i d-iciɛ sselṭan. Yenna-yas, d tinna i tebɣiḍ ad tt-id-aɣeɣ. Ur tefhem ur tessefhem. Nniɣ-as anda yella baba-m, tenna-yi iruḥ ad yerr aman i waman anda tella yemma-m, tenna-yi truḥ ad teẓer xir qbel ǧǧin teẓri, nniɣ-as anda yella gma-m, tenna-yi iruḥ ad yenɣ at nɣan, nniɣ-as i kemm ilin aql-i gar lḥiḍ d wayeḍ, yenna-as i mass Uṭan i as-tt-id ur nfehhem ara ur tessefhem ara, tenna-as yenna-ak-id ɣef baba-s, iruḥ ad yenɣ at nɣan. baba-s iruḥ ad yerr aman i waman iruḥ ad yessew tibḥirt tenna-yak-id af gma-s iruḥ ad ineɣ ad t-nɣen iruḥ ad yefru timgraḍ tenna-yak-id af yemma-s ad tẓer xelq lǧen teẓri truḥ ad tegzem ugrud mi ara d-yilin ma d netta daxel uzeṭṭa tẓeṭṭ. Yenna-yas tura ad truḥem, ad tuɣalem alemma d ɣur-s, iceyyeɛ-as lqeḍyan. Thegga-yasen lmakla, wwin lqeḍyan-nni armi d imi wwḍen, txemma-sen seksu d weksum, dehna-sen ttwudi. Tuqem aksum-nni ar ddew seksu, tessers-it-id, terna-d asqi, terna-d aman, tessers-d abuqal n waman s ufella udekkan. Tenna-yas wi bɣan, tenna-yas wi bɣan, abeqra iṣubb s azaɣar. Tenna-yas adfel yekkat deg udrar s mmi-s deg swaḥel, win yebɣan aman yal-is adrar. Ɛeddan ččan ciṭuḥ n seksu, ur ẓrin ara acu i sen-tenna. Nettat aksum-nni iruḥ ad tezwir, i t-id-err ddaw seksu. Dhen-it-id s wudi, u dinna yettṣubbu afekser. Aman ssersen sufella udekkan. Fkan-as lqedya-nni ukren-as-t. Wa yewwi tafuleḍt, wa yewwi lfuḍa, wa yewwi amendil. Akken kan ad ruḥen, tenna-yasin tasa sidi sselṭan. Ma yili lwaggur ɣur-k d lkamel, nekk d aɣri d nnaqes. Nekk ur yelli ara d lkamel waggur. Armi wwḍen, Nana-s d-tenna, Ara d-aɣeɣ. Ur tefhem ur tessefham. Yenna-yas, Acu i wen-d-tenna, acu ad texdem? Tenna-yas, Serseɣ-d seksu. Tenna-yaɣ, Adfel yekkat deg udrar smis deg swaḥel. Wi bɣan abeqri iṣubb s azaɣar, wi bɣan aman yal-is adrar.

Tenna-yawen, d insis i d sselṭan. Agar ma yella ɣur-k d lkam nekk d aɣrib d nnaqas, terriḍ deg tmacint i tukrem. Imi iɛedda wa yefka-as d afulaṭ, wa yefka-as d amendil, wa yefka-as d lḥaǧa ayen akk ukren deg lqeḍyan-nni. Iɛedda yewwi-tt-id yuqem tameɣra, yewwi-tt-id s axxam-is, armi mi d-yewwas, yella yiwen yesɛa Taserdut, yiwen yesɛa eh, tagmert akk d mmi-s, d wejḥiḥ. Ifkan apṛyuḍ n tmurt-nsen deg yiwet tejmaɛt. Iɛdawen-nni sɛan taserdut, ixdem-as-id lḥerz i wejḥiḥ-nni, itbeɛ taserdut-nni, yeǧǧa yemma-s-nni. Akken gganen ad mfaraqen, iwwi ajḥiḥ-nni bu tserdut-nni. Win akken i t-id-yesɛan tagmert tajḥiḥ-nni ines, yenna-yas ini i wejḥiḥ-a. Win yenna-yas inu, ttnaɣen fell-as. Ruḥen ar sselṭan-nni a sen-d-yefru taluft. Akken wwḍen ar sselṭan, yenna-yas, Nɛam a sidi sselṭan, atan ajḥiḥ-iw i t-yekkes wagi. Winna yenna-yas inu, winna yenna-yas inu. Inṭeq-d imir sselṭan-nni, yenna-yas serreḥet-asen. Win itbeɛ wejḥiḥ-agi, d tin i d yemma-s. Ma itbeɛ taserdunt-nni d yemma-s, ma itbeɛ tagmert-nni d yemma-s. Win i uḥric tebɛes lḥerz, itbeɛ taserdunt-nni. Iruḥ ad yeffeɣ-d, winna yettru. Bu tagmert-nni yettru ɣef wejḥiḥ-is, yenna-as, Tinna tḍall deg ṭṭaq. Ɛica am tiɣdi n tmeṭṭut-nni n ṣṣelṭan-nni, tḍall deg ṭṭaq, tenna-as acu i k-yuɣen. Yenna-as imir-nni ha ttmaṣar, ha ttmaṣar. Yeḥka-as ɣef tserdut-nni akk d tegmert-nni. Tenna-as ruḥ uɣal. Yenna-as a sidi ṣṣelṭan, nni qqaren-as yugi tugi. Lebḥer yugi zzyada. Arum yugi ccahada, taserdudt tugi tarwa. Yenna-yas tenna-yas imal i d-ifka jḥiḥit. Iruḥ yuɣal. Yenna-yas nɛam a sidi sselṭan neɣ qqaren-as yugi tugi. Lebḥer yugi zzyada. Arum yugi ccahada, taserdudt tugi tarwa. Ini-as d ṣṣḥani. Iɛedda yessawel i bab eh, tsertut-nni, yerra-as-d ajḥiḥ-nni, yewwi-t eh, bab tegmert-nni. Iruḥ armi d imi d yiwwas d iɣenni yiwen yezreɛ ibawen rrif n lebḥer. Qqaren-as akk ibawen-nni. Neɣ acu s-ten-iɣezdan? Yiwen yesɛa aḥewwat. Yiwen yesɛa aḥewwat. Ad s-nsimen ixeddem d aḥewwat. Yenna-yas tura atan ur indis iman-ik ččan-iyi ibawen-iw. Ay ten-txelleṣ ini-as ur kent-ttxelliṣeɣ ara. Ini-as iḥan mcara. Mcara a sidi sselṭan-nni. Ini-as naam a sidi sselṭan. Sɛa taɣzuyt ibawen. Rrif n lebḥer ur indis iman pak iččan-iyi-t. Ini-as tura ini-as umar sselṭan-nni as txelleṣeḍ ibawen-is.

Ini-as niɣ niɣ a sidi sselṭan, zik-nni qqaren-as aslem ma yeffeɣ-d i waman ad yemmet. Amek tura ara ara ččen iselman-iw ibawen? Ma d ma ffɣen-d iselman deg lebḥer ad mmten. Ini-as ur d-ṣeḥḥam, ini-as a ḥammi ur tettxelliṣeḍ ara. Yefra-yasen-tt-id dinna, din ur tettxelliṣ ara ibawen-nni.

armi d imi tewweḍ ar dinna tɛedda tekkes asidimt i usenduq-nni yuki-d kin d-yuki sselṭan-nni ini-as acu i d-iwwin ar da tenna-as ini tenniḍ-iyi ayen ɛzizen fell-am awi-t tura cwi ayen ɛzizen fell-i ḥaca keččini tenna-as axaṭer telḥuḍ tḥekmeḍ s lbaṭel tenna-as nekk ḥekmeɣ-d s lḥeqq tenna-as dɣa ma d ṣṣeḥ taserdut-ines mmi-s-nni. Tili tekkseḍ tijḥiḥ i tagmart, tenna-yas ma d ṣṣeḥ. Iselman ffɣen-d ččan ibawen, tenna-yas tili ad ixelleṣ winna lbaṭel. Baba uḥewwa tili ad ixelleṣ lbaṭel ibawen-nni. Tenna-yas tura tura xẓer. Yenna-yas ihi lḥu a yelli ad kem-awiɣ s axxam, yenna-yas ɛuhdeɣ-kem firma ɛuhdeɣ Rebbi alamma Cawreɣ-kem i d-umk ara fruɣ ddiwan. Kemmini ad ṣṣeḍḍeɣ ad qqleɣ lwizar ddawan. D acu kemmini i yi-d-ferruḍ tilufa, nekkini imir-nni i t-id-qqareɣ i medden. Dɣa tuɣal s axxam-iw, tfuk s axxam-is, tfuk tmacahut-iw, ur ifuk urzg-iw, tamacahut-iw lwad d lwad, ḥkiɣ-tt-id i warraw n leǧwad.